хорз адӕм, нӕ раздӕры равдысты уын дзуапп радтам уӕ фарстатӕн. Мӕнӕ цы у бынӕтты хсӕв, стӕй хӕйрӕджыты хсӕв зӕгӕм. Ныр та нӕм нӕугӕй мӕнӕ иудзинадмӕ дзуарлӕггадгӕнджыты Советмӕ ногӕй ӕрбацыди фарстатӕ, цы у крещени ӕмӕ доныскъӕфӕнтӕ иу сты ӕви не сты, зӕгъгӕ, уый. Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, иу не сты. Крещени уый Чырысти дин, чырыстон дин куы равзӕрди, уӕдӕй фӕстӕмӕ у. Доныскъӕфӕн чи у, уый та у тынг рагондӕр Ӕвӕццӕгӕн ыл уый размӕ дӕсгай миназтӕ цӕуы донскъӕфӕны мидисыл. Донскъӕфӕн дон цы у? Дон ӕвдӕлтӕ куыд дзырдтой, уымӕ гӕсгӕ дон Хуыцауы комы тӕфсӕгӕй афтӕ хуыдтой. Зӕххыл дон куы фӕзынди фыццаджыдӕр, царддӕр дзы йӕ уӕд фӕзындис Хуыцауы руаджы. Ӕма донсгӕ фӕнзӕге цӕмӕн схудтуй? Дон цидӕриддӕр низӕй, ӕндӕрӕй алци иууылдӕр дӕр, адӕймаг дӕр цӕмӕй уй дон у иууылдӕр дӕр. Фалӕ сӕрмагондӕй цӕмӕн ӕй хонц донсгӕ фӕнзӕгӕ? Дон хертӕггӕй рӕстӕг е бӕрӕгбон ку вӕййа мӕнӕ донсгӕ фӕнзӕгӕ, е уӕд ӕ хур ку рахӕтта сӕрдирдӕм ӕма иуцасдӕр ку рацӕуй рӕстӕг, уӕдой фӕстӕ вӕййы зӕхх ӕмӕ куыд иуӕй дзырдтой радта зӕхх ӕмӕ арвы тыхтӕ баиу вӕййынц ӕмӕ дон чи у уой свӕййы ахӕм тыхты хӕст ӕмӕ ёсы доны донӕй сӕумӕрайсомӕй раджы реуемӕ куыд хастой уымӕ гӕсгӕ сӕ цӕугӕдон стӕй суадон дон дӕр цӕугӕдонӕй омӕй куы рбахӕссай хӕдзармӕ Уӕд дзы хӕдзары мидӕг хӕринагдӕр иу скодтой, чъиритӕ дӕр скодтой, цыдӕриддӕр Хуыцаумӕ дӕр дзы бакуывтой. Мӕ уӕд ой кодта адӕмы дзӕбӕх, зӕгӕй, афтӕ-иу загътой, хорзыл хорз мидис ын уыдис уыцы хъуыддагӕн, уыцы доны хабарӕн. Мӕ дон чи у, йӕ уый ма цӕмӕн скъӕфгӕ цӕмӕн зӕгъы, ома йӕ рӕстӕг, уыцы рӕстӕгылӕй куы сисай, йӕуӕд фӕхӕссы арвы мӕ зӕххы тыхтӕ. Уымӕй фӕстӕмӕ уже уыцы тыхтӕ дзы рахицӕн вӕййынц. Йӕ раздӕр дӕр нӕ, фӕлӕ йӕ рӕстӕг, уыцы рӕстӕг. уой у донскӕфӕн, е мидисы афтӕ иннӕ иннӕ фыдӕлтӕ нымадтой. Фӕлӕ крещен низӕгӕ, уый та, конечно, уый уже чырыстон дин йӕ фӕстӕ куы фӕзындис, нӕвдӕлтӕ уыцы зонддзинӕдтӕ чи сты, уыдон нӕй куы адард сты, уӕд крещени куы фӕзынди, уӕд

Сауджыны тыхтӕ уый та адӕймаг у, ӕмӕ дзы уыцы уый дзы информационный поле бахӕсса уырдӕм уырыссаг ауӕй зӕгъӕм уый уый уыйбӕрц тыхнӕй кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы. Афтӕ, афтӕ хуыдтой нӕ вдӕлтӕ, ӕмӕ дзы уыцы иппӕрддзинад ис крещени ӕмӕ донскъӕфӕнтӕй бахӕц кӕнут.